Rāwiri Waititi, Ko au te mema pāremata mō Te Waiariki mō te ono tau, koina hoki te tūranga. Waimarie au te noho ki te hei reo mō tātou ki roto o Pōneke. Kei te kōrero ngā kaitōrangapū o nāianei ki ngā kaitōrangapū o āpōpō. Kei te kitea ngā tamariki e whakaatuhia mai ana ki te ao, te mana kei a tā o te Māori. Koinei te wā tuatahi kua kitea e ngā kaipōti i te Mema Pāremata o Waiariki, a Rāwiri Waititi, e noho tahi ana me ētehi o ngā kaitono i runga i tētehi paepae kōrero mā ngā rangatahi, mō ngā rangatahi. Ko Tony Boynton tērā, ā, ko Tānia Waikato tērā, ā, me te mea hoki, he tuahine anō hoki wērā ki a au. Ā, ē, ko te mea pai o ngā tūru Māori, i kuhu pērā ki te whakaaro, ka haere i runga i te ara whanaunga, haere i runga i te, ā, i te ngākau tapatahi, ā, me te mea hoki, Waimarie a Waiariki tēnei tau, nō te mea kei a rātou tētahi, you know, e, e toru ngā, ngā kaiwhiriwhiri kaha ki te whawhai. In the current political climate, you know, very difficult, especially for us Māori, what is the main thing that drives you, you know, that keeps you focused on your goal and doesn't let you, like,

Ko ngā rangatahi te take, nē? And ko tēnei te wā tuatahi ka noho ahau i te taha o Rāwiri rātou ko Tony. And ki ahau nei, ko te mea nui ko te rere mai o ngā kōrero o ia tangata ki ngā rangatahi. E mārama ana te kaitono, te Pāti Kākāriki, a Tānia Waikato, He pakanga kei te haere mo te tūru, engari me pakari tātou ki te akiaki i ngā rangatahi ki te rēhita ki te pōti. He whakataetae tēnei, nē? Ko tēnei te ao tōrangapū, ehara i te ao Māori, nē? Ā, engari, ko te mea nui, ā, ki a mātou te tokotoru nei, ā, he whanaunga anō Nē? And ki ahau nei, ko te mea nui um, i waenganui i a mātou uh, i roto i tēnei haerenga kotahi, um, me āta kōrero, me āta whakaaro i te mea pai ake mō te iwi Māori. How do we get involved? How do we start to get involved with politics and to start doing what you do? Getting involved in politics I think too if you're involved with your marae as well. As a Waiariki candidate our focus is on looking at those foundation issues which is mahi, um, housing, access to health um, and of course the cost of living and honouring Te Tiriti. Hei tā te kaitono o Reipa, a Tony Boynton, Koinei te wā tuatahi kua kōrero ngā kaitono katoa ki ngā kaipōti rangatahi. Kāore te katoa o ngā rangatahi e āhei ana ki te pōti i tērā kōwhiringa pōti, ā, nā te taenga mai o ngā kaitono mō te waiariki ki te aroaro o tēneki hunga rangatahi e aki ana i te hunga taiohi ki te pōti hei te noema. It's instant for our rangatahi. If they can see someone who looks like them, who they know thinks like them, that holds the same values as how they see the world, then just by, seen that person and they go, oh well, Auntie's in there, I'll be in there one day. Ko tēnei reanga, te reanga o te kōhanga, te reanga ina kua tipu ake i roto i te reo me ngā tikanga, ka taea e rātou te tū kaha mai i roto i tēnei ao tōrangapū. Kotahi noa te hua i tēnei taupōti, me turaki, me turaki kia kaua kia waiho mā rātou e tohutohu, e whakahaere i a tātou, nō te mea ki te pērā, kei raro tonu tātou e putu ana. Ko tūtakitaki a te hunga rangatahi me ngā kaitono mō Waiariki e tohu ana i te tīmatanga o ngā mahi patipati pōti. Maioha Pānapa, mā Aukaha. Ko te reo te take.